Tɔgbe ame yi tsa gbe enua le do. Mi do dzesi be ame ɖewo lia wo le wo le yi nu wɔƒe. Wo le wɔ nu vɔa nu ko ɖi dzi tututu am le su as io. Vɔ va to nɔnwo la xɔa fa. Wo xɔa fa va do dzesi be afã ko wo xɔa yewo be nu tɔ gba trɔ va go dome. Amewo xɔa fa edɔ gble nɔ ɔ a asi gble nɔ. Nu gɔmeɖeɖe ke le nua ŋti o afɔke e azɔli kɔ la ze. Yoo, enya ma yi ke gblɔa, èkpɔ be zi geɖea ame sia ame gblɔna be nenye be eƒoa afa la, enya yewo kpɔli, enya ekɔ yewo le ŋutiwo le kpɔlia me ta. Wosrɔ̃e be ne wogbenye awɔ afa na wo ye enya yewo kɔwo ne egbenye le nyuie koa, enua atrɔ elabe yewowɔ ʋuʋu. Gbɔgbɔ kae gblɔe na wo be ame alo naƒo afa? Kafla zi adre, nenye be ame aɖewo li ne wogbenya nya aƒe o kpɔ li ye woke nɔ o kakaka gbenye be woatɔ ko awo ɖe gɔme. Mebe ɖe woɖe gɔme. Magase naneke gɔme o, dome agblẽ. Ame aɖewo le womlɔ anyi woku na drɔ be wole afã wɔm na yewo. Ne wowɔ afã na ame mɔa, eme ʋuna na wo elabe wowo ŋutɔwo mese be afã be ne wowɔ na yewo. Ne wowɔe na wo koa, esɔ gbe. Wowɔna afã na ame ɖewo, amewo ƒe afãwo le woƒe tɔ bɔkɔawo gbɔ egbegbe. Wole mɔ dzi ya ne wole ʋua ya woyɔna bɔkɔa be ne naɖu ɖu afã na yewo. Vɔ ɖewo mayi ne wonya ɖu ɖu afã enyia yewo na bia afã nenye be wona ɖu ɖui vɔ ye woaka afã gã bɔkɔa ya nɔ biabia ɖe nu. Ne ègaƒo ka ɖo ɖa be, Bia va ale, bia va ale hã, ke wò ŋutɔ mègbenya le teƒea o koa, nɔvinye, wò dzɔgbe mele fi ma o, togbɔ be wonya wò kpɔli. Ya ame bubu hã va nɔ gbe biam wò afã, wò kpɔli le fi ma. Kpɔliwɔa la ƒo nu vɔ maɖe o. Kpɔliwɔa edza ƒo nu vɔ gake medza ɖe o. Wo la kafan ɔ, woa ƒe nu na ɖuɖu afan ɔ, gake ama yiwo ke woa do alea le afa me yi wo na ɖuɖu afa vɔ. Yi afa be ne wo le o, vɔ woe ma le Amerika. Ewoe ma le Amerika. Leke awa le ama? Ye ame aɖewo gblɔna be ne wowɔ amea ne wokɔ ɖo ɖa yi wole le fi ma, amea azɔ ya nu mawɔ dɔ o. Ne woɖo gbe na afã, ame aɖewo le fifia ne wobe nàha afã, nàna ɖuɖu afã o, ye afã wole tɔb wokɔ gbɔa, nu ne kokoko woɖo na ka gbasa. Woakpɔ nu yi ke afã la gblɔ. Ne afã va ka vɔsa ɖe be wobe aƒo ta bia ɖuɖu, Nuka wòbia wo be bia xe? Wowuna koklo, woɖana dzekple, ye wokana dzekple ma ɖo na taname, ye woasɔ kle la able nɔ asɔ mlɔ anyi nu ake hafi woawɔ kɔnu nɔ. Ewoe ma le Germany yɔ wobe aƒewo ta be woƒo wowɔ afa vɔ ko ka gbasa wobe tawo be nana yi ɖuɖu. Woaɖa dzekplea ɖo ɖa le fima. Yetɔ mokɔ wogblɔna be yewoawɔe ɖo ɖe, ne eva gbɔ va tsea, yewoawɔe vɔ ɖo yi ƒe eve kpɔtɔ nagbɔ. Eta wɔa dɔ ne nɔ wu kakakaka ƒe evea. Ame ɖewo me ta biana mɔlu, ame ɖewo me ta biana bora be no kɔ bla ta na yi. Eva wɔe be mitrɔ nuɔwo. ƒe ta tu. Gɔmemasemase yawoa ye va wɔe be ame sia ame ne wobe ne wowɔ mami na nɔvia woagblɔ be ne mexɔ afã oa womate ŋu awɔ mami na wò o. Ne wobe ne wowɔ voduzãkpatɛ na wòa wobe ne mexɔ afã oa womawɔ womawɔ voduzãkpatɛ na wò o. Ame sia ame woli na zakpatɛa na enu le dowò. Ame sia ame ye woli na zakpatɛa na. Leke ame ɖe ya le anɔ mɔ dzi agblɔ be ne wolée sakpakia le eme megbe hafi ne wova? Ne wodzade Mawu agu ɖe, ame kae dzalée de gua? Elabena wodzade ʋɔtru sakpakia gua. Woɖena amewo pete toe le xɔa me alo le teƒea. Mi kple hunɔa koe anɔ nɔnɔme ɖe me hafi ade Mawu agu. Vɔ ele Germany, ele Amerika, wobe woali sakpate da ɖe aƒewo me na wò hafi agbɔ. Ame kae ade sakpatea go? Ame yi le de ge ɖe mi kple kɔli ɖeka me tea? Kafi wò ya ava gbɔ va sɔ yewoana nu sakpatea nɔ. Womebe sakpatea be he yi o. Sakpatea be he yi ɖe, sakpatea kae? Exɔme sakpatea, davivɔ nɔ ya. agbadzisakpatea, akpakumesakpatea, exɔdɔmesakpatea, ahlihakpeɔ ko wobe nàhea? Leke awɔ anya yi ke wobe nàhe? Ya wobe dze be ne woli sakpatea nɔ. Ame yiwo nye sakpate sia ŋutɔŋutɔtɔ wole elabena woali sakpatea na wòa. Kɔnu le woawɔ na wò ŋutɔ. Vɔ mele woli Mawu va hafi wova le kɔnua wɔna o. Vɔ mènya Mawua ƒe ƒome o. Kafi agba na bɔ ke yɔja de go ale yewo wɔ ale yewo wɔ ke mi ga nɔ mi sek wɔ vɔ ne sakpate la me asi xo yɔ wo le mɔ ji yɔ wo ka nu ne wo ka tɔ sakpate a ɖe wa ya me yi le vɔdua gbɔ wa he na o gake wo mo wɔ na vɔdu sakpate na me le ame a ƒe me gbe o nɔvi nye ma tɔ ɖe te ƒe o se la ve te da se tu mi gblɔ nya te ƒe Míde nuwo me ne dzɔdzɔmea ne wòafia mí mɔ. Ame la sɔ fonu ko be o vedu sakpakia le gbɔ problem mele o yeafiɔ ko wòtɔe va ku ɖewo wɔ nuwo pɛtɛ eye sakpakia ka ye. Sakpakia ɖewo le womeɖoa ŋku me na wo o. Ɖeko wodena nuwo bu ko azɔ ahlẽ ha kpe da ɖe fi ma koe vɔ. Ekae le gbɔ. Bokɔ ɖe kpekpe kpe la te hɔa fana mea? Gbeɖe, bokɔ ɖe sia ɖe mate ŋu afa na me o. To bokɔwo li. Ame yi ŋutɔ le afa ka nɔ kura, edze be nebia be ɖe ame kae wòafa nɔ. Ye ta ne wole afa wɔ ge na wòa, bokɔ kui ɖeka koŋgoɖoŋgo mate kplɔ yi ɖe zu o. Edze be ne woɖe bokɔ eve alo tɔ̃. ne woakplɔ yi ɖe zu. Nenye be kpɔ li wòava doa, ame ɖe neke, ame ɖe neke, ame ɖe neke hafi woado kɔ nɔ. Gake egbea, ne ga neti ɖeka yi gbɔ ta, ne ame ɖe ka va nɔ afi sia kɔa, ya bɔkɔ ɖeka gbenya kplɔ mɛ bɔkɔvi ɖeka kpe ɖe eɖokui ŋuti kpɔ o be wòafa nɔ. Ele wrong. Edze be ne wodi bɔkɔshishi, ame yi ke, ame yi ke nya afa, ame ke ɖena afa megblẽ ta woakafa ya gblẽ ta nɔ ko nu yike gblɔ ɖe dza ŋti ase mea? Ame mawo tɔ bokɔ mawoe le ame yiwo ke nɔ tɔ bokɔ yewo wa fana wɔna fana me. Wo kplɔ na me yi zu asubɔ wa kplɔ yi zu axɔ gua hafi ate ŋu afa na mi. Gake ne wo dze egbe nya nya fa egbe nya na fa gba ƒu anyi ŋkeke ve tɔ kpe va tu ame bo no va ɖo zu na yi ya nɔ amewo kplɔ ya fa e e zue ye mi gble amewo me dome daɖi be mi la fa wɔnɔ Efia lé wòkaka mí la nya bokɔ kee ate ŋu afa nam. Ye ta nenye be wogblɔ na wò be edze be nàxɔ afaa, bokɔ yi gblɔ na wò be edze be nàxɔ afaa. Se nɛ. Trɔ so na yi afi bubu nàva ke. Kpɔ be agase nya ma. Ne ese nya ma vɔ abia be ɖe bokɔ kae wòafa na yi. Woagblɔ na wò be nàɖe kpe ɖe enu, asɔ aɖia ƒo nu ne ŋuti ada ɖi. be asi me si ye. Ne nya bɔkɔ ɖe ne gbe nya ɖe wɔ be eyae koa, edze be nàkpɔ be woxɔ kpe kple adzi ɖe edzi. Woxɔ zi alɔto ɖeka ɖe edzi. Na ame ma wòafa na wòa nɔvinye la tsɛ na wò. Exɔ azi to ɖeka ɖe edzia, egɔme ɖe? Efia be ne wobe xɔ adzia woame etɔ̃ ɖe edzia, èkpɔ be wogblɔna be exɔ adzi ɖe edzia, wosɔna adzi ɖeka sɔ da ɖi. be exɔa dzi ɖe edzia? Egblɔna be ẽ. Exɔa dzi ɖe edzi ekpe etɔ̃a? Wozɔna kpe woame etɔ̃. Wogagbugbɔ biana be exɔ dzi ɖe edzi alɔ toa? Wolɔna afã enu yi wonɔna kpɔa mea kɔ ɖi. Ne egava dze edzi koa, evɔ. Eɖewo le axɔa dzi ɖeka ɖe edzi. Wobiae be ka ɖe edzi be exɔ ekpe ɖe edzi hã. Ne woda kpea egbee. Nakpɔ be nya aɖe le fi ma. Meda asi ɖe amea dzi tututu o. Nenema wòle eme. Egbea ɖe amewo te le wɔ nene gake mele kpɔm. Nɔvinye, womete le wɔ nenem o. Ne ègbe nya yi bɔkɔa gbɔ o, ègbe nya nye bɔkɔ shishi. Ènya be wɔna fana me be ƒaƒã gbɔ. Èyi gbɔ be aƒaƒã. Ɖo womanya bɔkɔ ma ŋutɔ ke le fi ma. Menya be wofetume ƒe ama o. Ama yi ke anɔ nu me nɔ hafi afa ma me nɔ hafi wòatsea? Menye o. Edze be ne woganye le afa me kura dzia, ne amedzɔ yɔ ɖe ama yi wozãna, amedzɔ ku ɖe ama yi ke wozãna, edze be tɔ bokɔ no nya nu ya. Ne wodo woƒe amawo vɔa, ama ma nedze nua dzi. Ye ta bokɔ no dza dama, woyina wodana amawo vovovovovo. Elabe womenya abɔ fetu me mɔ ta wodana amawo vovovo be ne gbegodotɔ ɖe anɔ eme. Ye ta blematɔwoa, woyina ama gbé. Wodzina amawo vovovovovovovovovo. Amewo toe wònya tsɛ le wo shi. Ne woɖo afa ma nɔ vɔ woakui kɔ ɖe eme. Ame ɖewo ʋeʋĩ wònye etsi wotɔ wole go eme nɔ ta ne wodzi afa ma wobe te kɔ ɖi vɔa, woŋuŋuna tsɛ ma ɖe dzi ta godogodoa, woƒe ama nanɔ me. Gake ehiã na mí be míasrɔ̃ nu be, Dzo ɖa, ble ɖa, ku ɖa, yɔ ɖa, fi ɖa, mimli ɖa, kɔ asi ɖa. Míanya woƒe ameawo yi woanɔ nu dzi dze na amea be ne wòatse ene. Nenema wòle na. Kpɔe ɖa, míagblɔ be nu la xɔ afɔ na amea, nuɖo la nyi bokɔ ɖeka o, bokɔ la nyi eve, etɔ̃. Alo ene. Ene. Ɖo la, nu sia wòɖo la bia afã Bokɔ kee la nɔ ŋgɔgbe. La wòafana wa. Hafi ye la yɔ bokɔ bubuwo kpe ɖe eɖokui ŋuti eya ma agabia ku ɖe eŋuti o. Nenema wòle na. Kpɔ mi wɔ wɔn keke kɔa ee ee nu wòafana mea esɔ gbe. Ko ne wòafana o koa edze abe nye mele fi ya nye me wòafa nam o. Togbɔ be wowɔ afa nam enye bokɔ. Vɔa kafie woawɔ afa na nye ya? Ʋedu yi le gbɔnyea? Ʋedua enɔ nyewo ɖe aŋlɔ klikɔ hɔme ye ʋedua tso yi nye avɔ yibɔ ʋedua. Ye be dze be maxɔ afa. Vɔa me yiwo yɔ be ne wɔ afa na ma gbã vodua wo be yewo ŋutɔwoe va tɔ asi ame yi ke awɔ afa hafi wòdze ame eve kpe ɖe eɖokui ŋuti kple woƒe e, bokɔvi kple akpo hafi wowɔ afa na. Nenema wòle ema. Ta nu ya amewo gblɔna be womewɔna afa na ame ɖeka wa, enuɔ ʋeʋle ta wowɔ afa na ame ɖeka ti goɖogo. Wowɔnɛ. nenema alo alema. Ni mía gba se gɔme ko wo bɔ na mo wɔ na o la bɔ amea mi nea ma ma tɔn la wa fan nɔ ya. Ame wo kekea wo ɖo la bia fan se be bokɔ wa eye wa fan na yo ye. E velia nɔ kplɔ mi za kɔ yi ɖe zua he ame si ame nyi ewu ame ɖe le ame ɖe va gama mi kple me jɔgbea me dogo vɔ wo va ƒo eŋu ƒo wo le. Ɛɛ, ame ma gbɔ. Ya ya mekɔ susu vɔ̃ lo, vɔ eƒe dzɔgbe fina kpɔli le eme na ame. Asemela ɖe, ta nua nyrɔe ŋutɔa ne wokplɔ ame gbogbo kɔ yi ɖe zua. Edze be ne wonɔ amewo ye ta wole be bɔkɔwo no sugbɔ ye woakplɔ amewo ɖe woaƒo ŋu ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka. Alo la nɔ tu. nenema wòle ema. Ye ta enusɔsrɔ̃ ya míatɔ ɖe fi ya le wòtrɔ ya míagava yi dzi gaƒo me. Ame ɖe la se atrɔe, ame ɖe la se ela vɛ vɔ mibu ŋuti kpɔ. Mɔfiala tɔ be azɔma enu gbagbe vi.

Afɔawo xɔ vɔkonuwo be te gava gblẽ ɖe edzia, edze be nutrɔ va megbe. Woagbugbɔ anya nu yi ke tutu na be wowɔ afã na yewo vɔa, enuɔ trɔ gblẽ ne woanɔ woƒe alɔ dzi. Nenye be kokokoko ehiã be ne woxɔ afãa, edze be ne wobia se be ame yi ke wɔ afã na yewo ɖe, ame mae yewo kple yewo mesɔ alɔ o, ye na be ko wowɔ afã na ye yi me nuwo trɔ gblẽa? alo yi ŋutɔ yeƒe vodada ɖe ye wɔ be yewotrɔ wɔ afã na yi, woʋu kɔlia, wotrɔ ʋu to ɖe yi ŋutia? Ko ke ne etrɔ asi le eŋuti la, emɔ le akɔ na wò. Nenema wòle eme kpegbe kpegbe.